טייערע צוהערערס, זינט איך האב רעקארדירט דעם עפיזאד איז די שרעקליכע שחיטה ביי באנדיי געשען. פאר אונז אין אויסטראליע וועט חנוכה קיינמאל נישט זיין ווי פריער. איך טראכט וועגן אלע וואס האבן געליטן פון פאנאטישע געוואלד. מיר טרויערן מיט די משפחות פון די וואס זענען געשטארבן, זיי זאלן מער נישט וויסן פון קיין צער.

איר דערווארעמט זיך מיט א גלעזל טיי? אדער איר זייט אויך א דארעמדיגער און איר קילט זיך אפ מיט א גלעזל סעלצער וואסער? ביי מיר שיינט דער זון און די וואך בין איך שוין צוויי מאל געגאנגען שווימען אין ים. יא, איר געדענקט, אין אויסטראליע איז אלץ איבערגעקערט מיטן קאפ אראפ, און דער זומער איז שוין דא. אמאל זומער צו ווינטער, ס'איז כסלו, און דאס מיינט נאר איין זאך, חנוכה קומט. איך קען אייך נישט שענקען קיין חנוכה געלט, אבער איך האב פאר אייך אביסל וועגן חנוכה, און ס'איז צייט. צינד אן די ליכטלעך און גרייט זיך צו אויף אביסל אידיש, פראסטע אידיש. טרעפט קינדער, וואסער יום טוב איז דער בעסטער פון אלע יום טובים? חנוכה! אַכט טעג כסדר נישט גײען אין חדר, עסן לאַטקעס מיט שמאַלץ, שפּילן אין טרעדלעך און באַקומען פֿון אַלע זײַטן חנוכּה געלט. נו, באַדאַרף מען נאָך אַ בעסערן יום-טובֿ? אַזױ האָט געשריבן שלום-עליכם אין זײַן מעשׂה חנוכּה געלט. װאָס מײנט איר, איז חנוכּה די בעסטער פֿון אַלע יום-טובֿים? ס'איז דאך א פרייליכע, מיט ליכטלעך און דריידלעך. און ווער האט נישט ליב צו עסן לאטקעס און פאנטשקעס? ווייסט איר אז חנוכה איז דער יונגסטער פון די אידישע יום טובים? איז פון וואנען קומען די אלע מנהגים? פארוואס צינדט מען ליכט? פארוואס עסט מען לאטקעס און שפילט אין דריידל? איר קענט מסתמא די מעשר פון חנוכה ווי אידן האבן געמאכט אן אויפשטאנד און באפרייט דעם בית המקדש. דאס אלץ איז געשען אין א צייט ווען אידן האבן געוואוינט אונטער דער מאכט פון דער גריכיש-סירישע אימפעריע אינעם צווייטן יאר הונדערט פאר קריסטוסן. אבער וואס מיט די חנוכה מנהגים? דער אפשטאם איז נישט אזוי קלאר. מיר ווייסן אז אויך קריסטן צינדן ליכט און געבן מתנות ניטל צייט אזוי ווי חנוכה. מען זאגט אז אין ביידע פאלן איז דאס עפעס וואס בלייבט איבער פון פאגאנישע טראדיציעס וואס האבן צוטון מיטן ווינטערדיגן זון שטיל. מיר פארשטייען אז ווען די נעכט זענען גאר לאנג און אלץ איז פינסטער דארף מען עפעס פרייליך, און אסאך קולטורען האבן פעסטיוואלן פון ליכט, נאר די לעגענדע דערציילט אן אנדער מעשה. ווען די אידן האבן געוואלט הייליגן דעם בית המקדש און ווידער אנצינדן דעם נר תמיד, דאס אייביגע ליכט, האבן זיי געפונען א קליין פלעשל בוימל, בלויז גענוג אויף איין טאג. נו, דעמאלט איז געשען א גרויסע נס.

און ער דאנקט דער נס מיטן בוימל, עסן מיר לאטקעס און פאנטשקעס. כדי צו דערמאנען דעם בוימל דארף מען עסן געפרעגלטע שפייזן. מ מ געשמאק. און וואס מיט דריידלעך? נו, אידן זענען אויך נישט די איינציגע צו שפילן אזוי. אין דייטשלאנד אין מיטל עלטער זענען געווען דריידלעך מיט וועלכע מען האט געשפילט פאר געלט, מיט די אותיות SNGH. דאס האט געמיינט שטעל, נעם, גאנץ, אדער גיב אן האלב. אויך אידישע קינדער שפילען אזוי אין דריידל. צו געבען דעם שפיל א רעליגעזער באטייט, האט מען ערקלערט די אותיות ווי נס גדול היה שם, וואס מיינט א גרויסע נס איז דארט געווען. די וואס קענען נישט פארשטיין קיין אידיש ווייסען נישט פון שטעל נעם גאנץ און האלב, אבער איר ווייסט. איז ווי אזוי פראוועט איר חנוכה? האט איר ליב צו מאכען א מסיבה און פרעגלען לאטקעס פאר אסאך געסט?

ס'איז דאך אביסל מאדנער ווייל די טעג זענען לאנג, ס'איז נישט באמת די בעסטע צייט פאר א יום טוב פון ליכט און געפרעגלטער עסן, אבער אידן וואס וואוינען אין דער דרום העמיספער זענען שוין צוגעוואוינט צו דעם, טייל מענטשן פראווענען חנוכה ביים ברעג ים. און עס מאכט נישט אויס וואו מען וואוינט, א לאטקע איז אלעמאל געשמאק און א פאנטשקע דערצו. ביי מיין משפחה עסן מיר לאטקעס מיט אסאך סאלאטן און די קינדער שפילן אין דריידל. מיר זינגען אפאר אידישע לידער און מיר האפן אז מיר וועלן נישט זיין צו זאט צו עסן אפאר פאנטשקעס. טייערע צוהערערס, איך ווינטש אייך א ליכטיגן פרייליכן חנוכה. חברה דער עפיזאד איז אויס, און מיט דעם עפיזאד איז דער סעזאן אויכעט אויס, כ'ווייס ס'איז געווארן אביסל א פארשלעפטער, און איך האב חרטה וואס איך האב נישט געקענט ארויסגעבן מער עפיזאדן היי יאר. אבער איך האף אז איר האט אלע געהאט הנאה פון וואס איר האט געהערט. איך וועל זיין צוריק אין צוויי טויזנט זעקס און צוואַנציק מיט נאך עפיזאדן, און איך זוך געסט און רעקאדירונגן. איך מיין אז איר, די צוהערערס, זענען טאקע דאס הארץ פונעם פאדקעסט, און איך בין זיך מחייר ווען איר ווילט אנטייל נעמען אינעם פראגראם. ס'איז גאר שיין צו הערן פון אידיש לערנערס פון איבער דער גארער וועלט. זייט א גאסט! ווילט איר רעדן וועגן עפעס וואס איז אייך טייער? ס'קען זיין א וויץ, א מעשה, א רעצענזיע, אן אודיאו טור, וואס עס זאל נישט זיין. שיקט מיר א בליץ בריוו, פראסטע אידיש ביי דזשימעיל פונקט קאם. איך בין גרייט צו הערן פון אייך. איך וויל נאכאמאל זאגן א הארציגן דאנק צו אלע וואס האבן מיר עפעס געשיקט, צו אלע וואס הערן זיך צו, און צו סו וואס שאפט אונזער ווידיאוס פאר יוטוב, און מאני וואס פירט אן מיט די סאציאלע מידיער, א גרויסן הארציגן דאנק. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, בלייבט געזונט און שטארק.